Che gustaite ikokovero rei. Ikatu piko ne mitã'i karãcha epyta upéve, ani epoko mavére, pórke epokórõ peteĩ che rakate'ỹvare eipo'ota ne kagueine peve. Bueno, oĩma. Komputadóra karãcha. Erekatu chéve. Mba'éicha emondota Guasón-pe Zona Fantasma-pe? Ikatu emondo Guasón-pe Zona Fantasma-pe, eipurúrõ proyector Zona Fantasma-pegua. Pe ajuhúta oikohápe ha'eño Superman. Oĩnte peteĩ provléma. Nde ha'érõ peteĩ arrero tuicha. Térã muskulóso ndaikatumo'ãi reke upépe. Chéve peteĩ mácho muskulóso. Nde nemuskulosoiterei. Ike piko voi asér, bolóa. Eñatendéta che rehe. Eke vove upépe oikóta ko'ã mba'e. Upépe rejuhúta opaichagua sistéma de segurida. Umi tata ndemochororĩva rehegua. Ha ndeisupáta umi robot mecánico. Probabilidad remanórõ ciento diez por ciento. Upérõ naiporãi. Enomichĩvoite. Nde mitã'i. Mba'éiko tee. Nde ndevevýi he'ia. Mba'e la eréa. Ha ne michĩ. Che michĩ. Ha ne kirirĩ. Añantojávo chéne. Ha ciento diez por ciento desechable. Ndaikuaái mba'épa oikuaa, péro oĩma. Oĩetéma. Ejoatu. Jaháta ñamonda Superman-gui pe proyector zona fantasma-pegua. Ñamondáta? Ñamoĩ porãrã peteĩ mba'e ha sapy'ánte ñamoĩ porã hag̃ua peteĩ mba'e ñamonda mante va'erã. Polítikokuéra he'i upéicha. Polítikokuéra piko he'i upéicha. Jeikuaaséngo upéva. Portalete che ra'a. Ha'e upéva mba'éiko umíva. Che piko arekóta avei peteĩ disfraz. Emoĩrõ ko'ã disfraz ha péicha ejoa Expo Anime Unace-pe. Añepoty! Ñandejára! Che guetaite aiko upéva. Che mandu'ape ári. Pe aipota che ma'erã. Peipurumo'ãi upéva.

Ke purete che ra'a. Ikuápe che socio. Pero ha emi internet tine problema, che pantalón che jepy'imi. Ha tei che naikatumo'ãi apy'oi oapo hese. Aikuaáma mba'e ajapota. Upa, upépe mortalete. Y scooby doo, pa, pa. Y el boom, boom, boom, boom, boom. Ejerokývy! Nde razón mba'e che kype'áta ne pantalón de taburón. Ha mba'e pejapo hína. Mba'e la problema. Mba'ére pepinta'i péicha oñemonde. Mba'e ojokurri nde laere hag̃ua che mba'éichapa che akriã la che ra'y anga. Jaha katu la Fatimovaipe. Ko'ẽte mápapi. Vale nde mitã'i. Ñakañý'agui. Ndaikuaái che. Mba'éiko. Legalmente ndaikuaái ikatupa aja, pórke che túa pyahu ne'ỹ nome'ẽ che permíso. Upévare nde ko Batman. Bueno, ha'éta nde la legalmente roikóva. Bruce ha che rodesidi rokuida Lodovea ndéve. Upéicharõ che ha'e ovale ha che ha'e ndéve katu ha jaha. Qué mortal, la ikatupíva jaha ñemoko'ã avei. Oĩma. Che purete. Antes ndarekovéva con ni peteĩ che túa. Péa ngareko peteĩ ha pe otro Batman. Che mortal che ra'a. Upéicha hína. Oky la túa kuéra che ra'a. Upeichaite. Oĩma piko listo che segui haguã ñehápe. Nde aprendévo mba'éichapa oikuaa nde voi la arriero añetete. Ikuaase ko upe che túa guaju pero moõ oĩ la che cinturón de seguridad. Primera lección che ra'a. Ytéi ko ary cinturón de seguridad. Che yo trece. Che ra'a sólo. Péa ha'e. Qué mortal, qué mortal. Pya'eve papá, pya'eve. Vale. Péa ha'e iñakãkaria'y. Qué mortal, qué mortal. Uh, nde rasóre, cheperdonad, mitã'i. Ejojey guapy, bueno, che renumi sapy'aite. Jajove jey la guatikue ape añemoikatu che la cinturón de seguridad ha peteĩ vavero ha mameluco avei.